Sadanittant jien għandi mistieden ieħor u ngħidlu grazzi anki f'din l-ewwel ġimgħa li qiegħed magħna biex flimkien miegħu ħankunu nistgħu naturalment nagħtu servizz lit-telespettaturi tagħna meta qed ngħid nagħtu servizz ħankunu qegħdin nirrispondu l-mistoqsijiet tat-telespettaturi tagħna f'dak li għandu x'jaqsam mad-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali. Imma qabel xejn, grazzi. Is-sena t-tajba. Nsellem Angela. L-istess. Nsellem l-telespettaturi kollha, nsellem l-kollegi kollha hawnhekk u nsellem il-kollegi kollha lura fuq il-post tax-xogħol fid-dipartiment. Kif kien il-bidu tas-sena? Kienet bidu tas-sena tajba ħafna, straħajna mentalment. Taqtaw ftit, taqtaw ftit. Ungawdu l-koll il-familja. Issa minn issa l-qoddim nerġgħu. Nkomplu nirrankaw, aħna bdejna. Aħna bdejna. Sabiex Nibdew invaraw issa il-miżuri li tħabbru fil-budget għall-2023. Għalkemm ċertu miżuri kienu diġà in vigore, eh, Ekku, u xek, ekku, ekku. em, però f'jannar naf li intom. Sa eh, bdejna nħallsu minn issa, bdejna nħallsu iż-żidiet fil-pensjonijiet, iż-żidiet fil-benefiċċji. U allura n-nies hemm barra jkunu qegħdin jistennew. Issa, jiena irċevejt il-mistoqsijiet li għaddejt li inti li batu telespettaturi tagħna Infakkarkom 50617000 u meta tistaqsu mistoqsija li tridu risposta personalizzata, tamlu tajjeb tatuna id-dettalji bħal il-numru tal-karta tal-identità biex Isur Cremona jiġi hawnhekk u jtina ir-risposta definittiva. Imma jiena realizzajt l-aħħar li kont qiegħed magħna tkellimna dwar il-kola. Ekku. Il-mistoqsijiet li daħlu fejn Fejn tidħol il-kola, u xħankunu nistaw nispiegaw. Nistaw nerġaw nispiegaw dawk il-mistoqsijiet li daħlu fl-axħar program, edin narawum u nanalizzawum wahda wahda, min għandu raġun se jenata dak il-raġun, ovvjament min ma jkollux, mux ma nejdulux raġun, min ikollu bżon iktar informazzjoni se nkunu edin natu jilu dik it-tip ta' informazzjoni anka permezz ta' telefonata. Ekku, jekk ma jkunx eligibli speċjalment. Ekku, ġifieri t-telespettaturi tagħna dawk li ma naqrawx waqt il-programmu aħna Aħna kull ma nieħdu samples minn dawn l-SMSs illa li jidħlu ħafna mijiet ta' SMSs. U dawn l-SMSs naturalment jidħlu direttament anki għand is-sur Kremona biex finalment umbatina nirċevihom bir-risposti ħalli nkunu nistgħu niddiskutuhom waqt il-programm. U nirċevi ftit jiena dawk li jinqraw waqt il-programm. Eżattament, biex infissru l-benefiċċji kollha vera. Fl-aħħar ġimgħat ikunu ħarġu xi pagamenti tal-in-work benefit taċ-chidden's allowance, l-additional COLA, allura il-mistoqsijiet imorru iktar fuq dawk it-tliet pagamenti li saru. Imma il-miżuri l-oħrajn m'għandniex ninsewhom u allura importanti li nibqgħu nfissru. Mela, George, ħa ngħaddi għall-ewwel SMS li għandna. Eh, xi ħadd qalilna eh, qed nitħasseb il għaliex jiena ma ħadx il-pensjoni. Eh, in-numru tal-karta tal-identità Da qiegħed bl-Ingliż, I just wonder why I do not get a pension. Um, tana n-numru tal-karta tal-identità jispiċċa bit-52 u tana n-numru tal-karta, ah, n-numru tal-telefon. Din hija sinjura. Eh, f'dak il-każ, is-sinjura ma kellix biżejjed kontribuzzjoni timħalsin. U allura għandha ftit iktar minn ħames snin kontribuzzjoni timħalsin u tirċivi dak il-pagament illi nħallsu ta' darba. eżattament li se jkun qiegħed jitħallas fi Frar li ġej u li din is-sena permezz tal-budget li ġie mħabbar f'Ottubru se jiżdied ukoll b'50 ewro. Ġifieri s-sinjura minflok 500 se tibda tirċievi 550 ta' dawk il-bolol li ħallset imma permezz ta' dawk il-bolol xorta ma ġietx eliġibbli għall-pensjoni kontributorja. Ekku. U dawn, dawn jitħalsu fil-bidu ta' sena kif taħdem sistema. Dawk se jkunu qegħdin jitħalsu fi frar, kull sena jitħalsu fi frar flimkien ma' dik li ngħidu la senior citizens grant għal dawk li jkunu laħqu l-75 sena u tiżdiet ukoll is-senior citizens grant għal dawk li jkunu laħqu 80 sena jew iktar. U din tingħata darba fis-sena ġifieri dawk il-telespettaturi tagħna li ma jkunux eliġibbli għal pensjoni. Eżattament, eh, mela. Ta' kull aħħar ta' miżura li daħlet fl-2015. Qabel l-2015 Kull min kien ħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali iżda qatt ma ġie eliġibbli għal pensjoni li titħallas kull erba' ġimgħat, dawk qatt ma ħadu xejn. Mill-2015 ġie introdott pagament ta' darba. Il-pagament huwa li jekk ħallast bejn sena u ħames snin, bħala Bolol tiġi eliġibbli għal €450 din is-sena. Dawk li ħallsu aktar minn ħames snin se jiġu eliġibbli għal €550, pagament ta' darba, u dawn minħabba li qatt ma kienu eliġibbli għal pensjoni kontributorja. Mela, bagħtilna pensjonant li għandu 83 sena qalilna għandi l-pensjoni tat-Teżor u tas-Servizzi Soċjali. Riċentament smajt li saru aġġustamenti u affettwaw lil dawk li jirċievu l-pensjoni tat-teżor. Di tkellimna dwarha fil-fatt. Eżattament. Ftit ta' żmien ilu. Għalinna nkun grat jekk isir assessment tal-pensjoni tiegħi u tikkonfermali jekk hijiex korretta. Eżattament. Fil-fatt il-każ tas-sinjur iċċekkjajnih u rajna li kien diġà ħa ż-żidiet illi kien ħaqqu fil-fatt il-pensjoni tiegħu bell-2021 u l-2022 żdiedet bi kważi 30 euro fil-ġimgħa. Iżda hawnhekk se nkun qed infisser il-miżuri li daħlu fl-aħħar snin. Aħna l-liġi kienet tajt illi minn kull min ikun qed jirċievi pensjoni tas-sigurtà soċjali u pensjoni tat-teżor, hekk kif jilħaq 72 sena, Dik il-parti kommutata li bigħu tiġi injorata qabel kienet tiġi injorata sa 75 fil-mija. Fuq fuq ehm, żewġ budgets preċedenti, jiġifieri fl-aħħar sentejn, dik il-parti kommutata issa qed tiġi injorata 100 fil-mija. ma għadhiex tiġi injorata parti minnha. Jiġifieri tiġi injorata part eh, sħiħa kemm kollha kemm hi. Minn dak il-każ kif il-pers tiġi injorata ġifieri dik il-parti li jkunu bijaw ma nibqgħux noħduha in konsiderazzjoni għal finijiet tal-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Dik li tfisser ta' malajr għax hemm spjegazzjonijiet oħrajn. Imma f'dak il-każ Kull min ikun qed jilħaq it-72 sena, dik il-parti kollha kollha eh, ninjorawha il-parti kommutata. U allura jkun hemm pensjonanti illi minn barra żieda tal-oli tal-ħajja u żieda addizzjonali kif jilħu 72 sena jaraw żieda oħra fil-pensjoni tagħhom. Mhux kollha jieħdu dik iż-żieda minħabba illi il-pensjoni tat-teżor skont fliema grad inti tkun irtirajt tkun differenti, ġifieri jekk tkun irtirajt fi grad oli il-pensjoni tat-teżor tkun olja. U għammek, allura se jkun hemm diskrepanza u ma tkunx qed tiġi eliġibbli għal din it-tip ta', ta zidiet meta ninjoraw dik il-parti kommutata. Minħabba li hemm parti fil-liġi tas-sigurtà soċjali li tajlek il-pensjoni tat-teżor plus il-pensjoni tas-sigurtà soċjali flimkien ma jistgħux ikunu aktar mill-ola żewġ terzi li jħallas il-pajjiż. Issa nafu illi jekk inti jkollok pensjoni tat-teżor għolja, Inti tieħu l-flat rate min-naħa tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u jista' jkun illi hemmhekk flimkien dawk jiġu aktar mill-pensjoni l-ogħla pensjoni taż-żewġ terzi. U hemmhekk ma tiġix eliġibbli jekk meta anka ninjoraw il-parti sħiħa kommutata meta tilħaq l-età ta' 72 sena. Mela, xi ħaġa li xtaqt nistaqsi fejn tidħol pensjoni tat-teżor. Din illum il-ġurnata, ġifieri nies ta' ċertu età laħquha il-pensjoni mela, tat-teżor illum ma dix teżisti. Eżattament, mela. Il-pensjoni tat-teżor għal dawk li kienu jaħdmu fiċ-ċivil, kienu ħaduha dawk li kienu daħlu maċ-ċivil qabel l-1979, 1979. Illum il-pensjoni ta' teżor titħallas għal dawk li għalqu 25 sena fil-armata jew fil-pulizija u koll. Kif jgħalqu il-25 sena servizz u jiddeċidu li jifqu minn dak is-servizz jibdew jieħdu l-pensjoni tat-teżor. Meta jaslu għal pensjoni tas-sigurtà soċjali tinħadem hekk kif fis-sir tista' wkoll. Ok, mela aktar SMS ċaħat ieħor għal ħaj Angela. Eh, jekk ikun mistieden ta' social services irridu ngħidu li s-sur Cremona qiegħed magħna kull ġimgħa ehm, kull nhar ta' erba' eżatt kif nibdew il-programm. ikun qiegħed magħna eh, Istur Cremona, għallinna forsi ikun jista' jgħid jew jispjega minn ġiet intitolata supplementari u kemm trid taqbeż il-paga tar-raġel u tkun paga waħda. Jiġifieri mela. naturalment meta nieħdu koppja u mbagħad ikollok persuna waħda. Eżattament, mela. Aħna l-għajnuna supplementari, l-assistenza supplementari nħallsu għal dawk li ma jkollhomx ċertu dħul. Jiġifieri hemm threshold illi ma tistax tissuperah. Hemm threshold ta' dawk illi jkunu miżżewġin jew inkella koppja ehm, u hemm threshold għal dawk li jkunu persuni singoli. Dawn kull sena jiżdiedu skont iż-żieda tal-olli tal-ħajja u ż-żieda addizzjonali li jagħti l-gvern. Għaliex? Sabiex jekk inti tkun żdied fil-pensjoni, li kull sena jiġri hekk, imbagħad tibqa' tirċievi dik l-għajnuna supplementari li tkun qed tirċievi fis-sena ta' qabel. Għax inkella, jekk inti t-thresholds tal-għajnuna supplementari ma jiżdidux, allura tiżdied fil-pensjoni u tieqaflek l-għajnuna supplementari. Allura fl-2023, it-thresholds li kienu jeżistu fl-2022 żdiedu b' 650.

Ekku, ġifiri, għandek il-single, għandek il-koppja u naturalment il-thresholds jiddependi skont. Il-thresholds ta' single kienu 10.221, xin iżżid il-650 zdidu twaslu għal 10.871. Proset, proset, l-ekku, ekku, proset, George. Għawnek eh, għanna enċiklopedija ħajja, eh, anke bl-informazzjoni li jistaqsu telespettaturi tanna la volja forsi ma jkunx preparata għal ċertu mistoqsijiet għax jiġu f'moħħi dak il-ħin imma ikun pront jatina anke risposti. Batitinna sinjura tatna n-numru tal-karta tal-identità tagħha jispiċċa fit-68, ġifiri ehm, din n-numru tagħha jispiċċa 68. Għaltinna jien nieħu l-pensjoni kontributorja ehm, u qed nistaqsi jekk toħodhom xi 999 ehm, fil-ġimgħa li Illi ħabbar il Eżattament, mela. Twildet fl-1968. La twildet fl-1968 mhijiex pensjonanta, imma tieħu l-pensjoni tal-invalidità il-persuna. U allura, iva, kull min jieħu l-pensjoni tal-invalidità se jkun qed jiżdied iż-żieda tal-olli tal-ħajja u kif ukoll iż-żieda addizzjonali. Jiġifieri s-sinjura nista' nassigura illi se tkun qed tirċievi żieda ta' 12 euros 50 cents fil-ġimgħa fil-pagamenti li tkun qed tirċievi bħalissa. U mbagħad meta tilħaq l-età pensjonabbli tagħha x'jiġri f'dan il-każ? Imbagħad meta tilħaq l-età pensjonabbli tagħha hemmhekk tinħadem il-pensjoni skont meta eh, f'dan il-każ ta' 65 sena tinħadem il-pensjoni skont kemm ħarset kontribuzzjonijiet plastek jingħaddu wkoll il-kreditu tal-kontribuzzjonijiet ta' żmien kollu li tkun ilha tirċievi il-pensjoni tal-invalidità u hemmhekk toħroġ ir-riżultat tal-pensjoni kontributorja li tkun se tibda tirċievi jekk kif tilħaq l-età ta' 65 sena minħabba li twieldet fl-1968. Mela, ħanfakkar it-telespettaturi tagħna llum maħniex se niftħu linja tat-telefon għax għandna ħafna SMS varji illi xtaqna li niddiskutu. 5061700 ktibatulna n-numru tal-karta tal-identità kif qed jagħmlu t-telespettaturi tagħna qed niġu bir-risposti tailor made biex ngħidu hekk għal min jibgħat dan l-SMS 50617000 eh, tinsewx il-numru tal-karta tal-identità aħna nassiguraw li telespettaturi tagħna fejn tidħol id-Data Protection Act il-messaġġi tagħkom immorru dritt għand istul Cremona u mbagħad hawnhekk jiġu propju anki bir-risposti li jibatilna sul Cremona pal daw daw daħlu eh, il-biraħ fil-għaxija. Ġifieri, sul Cremona jibqa' sa tard fil-għaxija jaħdem fuq il-messagġi tagħkom. Mela, għandi telespettatriċi tagħna qed tistaqsi jekk tistax tħallas xi bolol biex forsi eh, ittejbila daqsxejn anki l-pensjoni tagħha. Is-sinjura twildet fl-1960 jew ċoe in-numru ta' karta tal-identità jispiċċa 60. Mela, qabel infisser il-proċedura ħan wieġeb mill-ewwel is-sinjura. Is-sinjura għada mhijiex qiegħda taħdem. u allura la ġala darba mhijiex qiegħda taħdem ma tistax ah, okay. titlob illi tħallas il-kontribuzzjonijiet blura. Hemm tliet ċirkostanzi inti li, li persuna tista' tapplika biex tħallas il-kontribuzzjonijiet blura. Mela, l-ewwel ċirkostanza hija jekk pe meta persuna tkun qiegħda taħdem u tilħaq l ta' 59 sena. Hemmhekk tista' titlob illi tħallas il-kontribut sa ħames sa ħames snin kontribuzzjonijiet blura. Matul is-sena 2022 daħlet il-proċedura wkoll illi daw kollha li jkunu bil-pensjoni tal-invalidità ma jkunux jistgħu jaħdmu kif jilħu 59 sena jistgħu japplikaw biex iħallsu sa ħames snin ma' xorta kontribuzzjonijiet blura. Din is-sena fl-2023 permezz ta' miżura oħra tal-budget, daw kollha li jkunu qegħdin jirċievu Carers Allowance jew Increased Carers Allowance, kif jilħqu l-età ta' 59 sena, jistgħu jitolbu wkoll li jħallsu kontribuzzjonijiet sa, sa, sa massimu ta' ħames snin kontribuzzjonijiet blura, ġifieri hemm dawk it-tliet U ċirkustanzi. hemmhekk ħadd tejb- ittejjiblek żgur. Imbagħad sammek se tkun qed il-pensjoni. ittejjeb il-pensjoni tiegħek. U min Ovvjament, ikollu ftit ftit eh, bolol nieqsa tagħmel differenza fil-pensjoni. iva jista' jkun tagħmillu bol- tagħmillu differenza fil-intitolament tal-pensjoni tiegħu lil persuna skont meta jkunu neqsin. Ġifiri, għamil differenza. Għax aħna konna nejdu, eh, the best 10 years. Eżat, għal dawk li twildu qabel l-1962. Eżattament. Eh. L-aħjar 3 snin fl-aħħar 10 snin għall-impiegati. U l-10 snin konsekuttivi, l-aħħar 10 snin konsekuttivi għas self-employed. Ej, eh, ridu jkunu konsekuttivi, għal-eżattament. Eżattament. Imma dawk għal dawk li twildu

il-numru tal-karta tal-identità tagħha u hemmhekk allura stajna ehm, niċċekkjaw il-każ partikolari. Nassigurar li se tkun qed tirċievi ż-żieda tal-olli tal-ħajja in-990 fil-ġimgħa plus ehm, iż-żieda addizzjonali li ħabbar il-gvern fil-budget se tkun qed tirċievi wkoll iż-żieda għal widows sabiex tilħaq il-pensjoni ehm, tal-konjuġi tagħha li ġinieqes iżda mhijiex eliġibbli għall-additional kola. U ħanajt għaliex għaliex mal-pensjoni għandha dħul ieħor minn sorsi oħrajn. U allura aħna dak id-dħul qoddejnieh ukoll u kif ġie mħabbar fil-budget l-equivalized income hija s-superatu. U għammek id-disposable income tagħha huwa ola u madana kollu mhux ħatkun qed titħallas additional kola, imma madana kollu se tkun qed titħallas iż-żieda tal-uri tal-ħajja ta' 990 kif spjegajt diġà it-260 jiġifieri 1250 fil-ġimgħa u ż-żieda tal-allowance tal-widows ukoll. Kull ma fadlinna żewġ minuti. Għandi r-raġel jala 64 sena fit-2 ta' Ġunju u suppost sejħu l-pensjoni. Kemm irid idum iħallas bolla please? Dal-persuna self-employed. Mela. Importanti illi kull min ikun qiegħed jaħdem sal-aħħar ġimgħa qabel joħroġ bil-pensjoni jrid jibqa' jħallas il-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali. Il-bolla tibqa' titħallas. Aħna, il-bolla ma tħallasiex biss sabiex tiġi eliġibbli għall-pensjoni jew inkella sabiex ittejjeb il-prospetti tiegħek għall-pensjoni, hemm dawk ukoll li ngħidulhom short term benefits. Il-bolla titħallas għalihom ukoll l-insurance. Jekk inti tkun qed taħdem u ma tkunx tista' tmur għax-xogħol minħabba li qomt marid, hemmhekk tiġi eliġibbli għas-sickness benefit minħabba li tkun qed tħallas il-bolla. Jekk inti Alla ħares qatt tkun qed taħdem u tħallas il-bolla u titlef il-post tax-xogħol tiegħek, hemmhekk ukoll permezz dak tal-insurance li qed tħallas, il-bolla li qed tħallas tibda tiġi imħallas l-unemployment benefit. Ġifieri, fil-każ tas-sinjur jew is-sinjura hekk kif tieqaf taħdem, tieqaf tħallas il-bolla. Ah. Sal-aħħar ġimgħa li tkun qiegħed taħdem tibqa' titħallas il-bolla. Tibqa' titħallas il-bolla. Fil-qosor għax verament sarilna l-ħin, batinna xi ħadd twilet fis-57, 57 u da kompla jaħdem um, and receiving pension. Do I have to pay tax on the pension? Tinsiex, baqa jaħdem u għandu mela, l-pensjoni. Hemm xogħol u hemm tħul mill-pensjoni. Għammek iva minħabba li hemm tħul minn xogħol dak jingħaddu flimkien sabiex inti tidħol fil-thresholds tat-taxxa. Iżda, fl-aħħar sentejn li bdiet fl-2022 il-gvern ikkommetta ruħu illi matul is-snin li ġejjin se jibda kull pensjonant li jkun qiegħed jaħdem id-dħul minn xogħol tiegħu se jiġi injorat għal finijiet ta' taxxa. Fl-2022 konna qegħdin ninjoraw Dipartiment tat taxxi Interni kien qed jinjora 20% minn dak id-dħul. Okay. Matul l-2023 se jkun qed jinjora 40%. Sussegwentament fis-snin fis-snin li ġejjin id-dħul minn xogħol u dħul minn pensjoni mhumiex se jkunu iktar jiġu intaxxati. Ħa nikkonkludu hawnhekk kellna ħafna iktar mistoqsijiet dwar il-kola illa lix ehm, hawn xi ħadd tarmla eh, tieħu tar-romolu qed tistaqsi dwar il-kola, però ċerta li dawn it-telespettaturi tagħna li malħaqniex irrispondejna hawnhekk jew nirrispondu għam il-ġimgħa diħla jew inkella eh, ħajrċievu mingħand id-dipartiment jew telefonata jew inkella ittra speċjalment dawk li jitolbu għal tentative assessment u xek. Ekku, Angela. George, grazzi. Grazzi lilkom. Għal darbohra, is-sena tajba u niltaqgħu bħal minn Grazzi. Ftit tarif pubbliċitarju b'għaw magħna.